Wee vill Haut weist, ka vill Sue verdéngen. Ech maachen näischt woufir ech mech perséinlech géing schummen an ech si stolz op déi Fotoen déi ech maachen. Wéi ee mat der Plattform OnlyFans gutt Geld verdénge kann an op wat ee beim Posten oppasse muss. De Bléck hannert d'Gradin, mir huelen iech mat op d'Plazen déi d'Supporter am Stade de Luxembourg normalerweis net ze gesi kréien. Kläpperei am Kino! Zu Thionville hu se de Kino missen zoumaachen, well se déi Leit net méi meeschter gi sinn am Sall. Firwat et bei engem besonnesche Film zu esou Zoustänn kënnt a wéi d'Kinoen hei am Land reagéieren, dat ass de Programm haut um Donneschdeg. Gudden Owend am Magasinn. Et ass eng vun de finanziell erfollegräichste Start-uppen aus de leschte Joren. Onlyfans, d'Internetsäit mam méi oder manner plakegem Contenu, fir deen ee bezuele muss. Eleng 2021 hunn Notzer 4,8 Milliarden Euro op der Plattform ausginn. Och wann dat am Ufank net d'Iddi war, fënnt een haut virun allem sexuellt Material um Site. Och ëmmer méi jonk Leit notzen OnlyFans, poste Fotoen a Videoe vu sech a verdénge Suen. De Loïc Juchem wollt wëssen, wéi eng Geforen esou eng Plattform mat sech bréngen an huet mat enger jonker Lëtzebuergerin geschwat, déi mat OnlyFans e puer Dausend Euro de Mount verdéngt.
En Internetsite, wou ee vu Fotoen a Videoe mat an ouni Kleeder, Bis hin zu plakege Féiss, alles fënnt, et muss ee just dofir bezuelen, quasi wéi Instagram fir déi Erwuessen. Datt d'Geschäft opgeet, huet sech an de leschte Jore bewisen, Milliounen a Milliounen hunn eenzel Modelen domadder verdéngt. Et weist ee vu sech, wat ee wëll an et fixéiert een selwer de Präis, a wie bezilt, dee gesäit de Contenu. Wéi Onlyfans 2016 online gaangen ass, war dat awer guer net d'Iddi derhannert.

um ihn quasi auf diese Weise zu unterstützen. Ugangs fir Musiker, Schauspiller a soss Prominenter geduecht, déi exklusive Content un hier Fangemeinschaft wollte verkafen, gouf séier eng Plattform, wou sexuell explizitten Contenu fir Suen ugebuede ginn ass. De studéierte Psycholog Igor Laurent vun Bee Secure huet sech scho puer Mol mam Fonctionnement vum Site ausernaner gesat a warnt och viru Leaking, Datt d'Biller, déi een hei gesäit, ganz einfach dono am Netz zirkuléieren, wier keng Seltenheet. An dat kann engem seng Zukunft och ruinéieren. Et ginn awer och nach aner Geforen. Das OnlyFans-Modell ist sehr unbeständiges Modell. Das heißt, heute funktioniert das Geschäft mit Bildern, Nacktfotos,

Och vill Prominenter notzen dëse Marché fir Suen ze verdéngen. Déi däitsch Rapperin an och Jury-Member bei Deutschland sucht den Superstar, Katja Krasewitsch, post plakeg Fotoe vu sech a verdéngt minimum eng Millioun Euro d'Joer op der Plattform an zielt domat zu den ieweschten 0,01 Prozent vun den Onlyfans-Accounts. Ech glaub ech bin jetzt Millionärin. Op Onlyfans sinn awer och Lëtzebuerger ze fannen. Ënnert dem Numm Déi Gauss fënnt een dës 21 Joer al Lëtzebuerger Studentin. Si verdéngt eegenen Aussoen no ëm déi 4.000 Euro de Mount, och wann et heiansdo mol méi schlecht oder besser Méint ginn. Säi Kierper setzt et suggestiv an Zeen, d'Gesiicht ass awer op all de Fotoe verdeckt. Mee wéi kënnt een drop, sech op esou enger Plattform unzemellen?
Fangen dass ech souwisou eng zimlech oppe Persoun war schon ëmmer. Ech schon ënner ähm, anerem och vill Poledance gemacht. An ähm, ja schon pu Kollegen die Fotografe sinn. An dann huet es sech halt schneller ginn, dass ech och méi oft méi sexy Fotoe gemacht hunn. An dann hunn ich mir gedurcht ja fir war soll ech net op bëssen Suen hiewe bäi verdengen. Grad well ech och eng grouss Rees geplangt hunn no der Première, hunn ech mer geduecht, ok, et wär scho gutt bësse Suen ze hunn a finanziell onofhängeg ze si vu mengen Elteren. D'Studentin huet eis dës Fotoen als Beispiller zoukomme gelooss. Op hirem Onlyfans-Account bezilt een 15 Dollar de Mount fir dësen Contenu ze gesinn. Fir privat ze chatten, am Fall wou een méi wëll gesinn oder extra Wënsch huet, muss een Supplément bezuelen an dat mécht och e gudden Deel vum Revenu aus. Ech hunn och zum Beispill och verschidden Optreeg scho gehat, wou mech zum Beispill eng Fra eng Kéier gefrot huet, ob ech een, si wéilt ee Poster vu mir maachen, si wéilt e Poster maachen an do misst ech awer ee spezifeschen Edit och maachen. wou ech dann och gefotoshoppt hunn etc an extra déi Foto mam Fotograf geplangt hunn. Ech misst de Fotograf bezuele fir déi Foto ze maachen etc. Dat heescht dat ass dann eng Foto déi ech fir ëm déi 50 Euro zum Beispiel verkaf hunn fir eng Foto. Awer da gëtt et aner Fotoen déi halt vill méi einfach ze maache sinn, dann froen ech. 15 bis 20 Euro. Onlyfans behält selwer 20 Prozent vun all Transaktioun an an der Reegel geet weibleche Contenu am beschten. Steiere muss een natierlech och op säi Gewënn bezuelen. D'Studentin schwätzt awer och am Frëndeskrees oppen iwwert säin dach awer extra Studentenjob. Fir seng Mamm ass dat kee Problem. Déi zwee hunn eng ganz oppe Relatioun a vun der Mamm kritt hatt och Tipps, wéi eng Foto dann elo richteg gutt géing ukommen. Ech maachen näischt, woufir ech mech perséinlech géing schummen. An ech si stolz op d'Fotoen, déi ech maachen, well et si schéin ästhetesch Fotoen. An ech ënnerstëtzen ënner anerem Fotografen domadder. Ech finanzéiere mäin eegene Lifestyle an dofir. ass dat och alles eng ganz cool Saach. Sou vu menger Fam vu menger Famill ass allgemeng alles extrem transparent. Weider sot hatt am Interview, datt hatt sech spéider och ni kéint virstellen, bei engem Patron ze schaffen, deen et géing jugéieren, fir dat wat hatt a senger Studentenzäit gemaach huet. De Business hannert Onlyfans, dee funktionéiert an d'Demande klëmmt a klëmmt. Dat erkennen och vill Jonker. A wëllen sech domat e klengt Täschegeld verdéngen. Beim Kannerjugendtelefon hei zu Lëtzebuerg krut een d'lescht Joer 4 Appeller mat Froen zu dëser Plattform. Och ee Foyer hat sech gemellt. Die haben sich darüber informiert, weil einige der Schützlinge Onlyfans-Accounts kreiert haben, um halt ihr Taschengeld aufzubessern. Und in all diesen Fällen waren die Personen minderjährig, also heißt, sie waren Also ab 16 waren si. D'Studentin behaapt, d'Notze vun der App wier komplett anonym an hatt géing och ni d'Identitéit vu senge Clienten erausfannen. Allerdéngs sollt ee wëssen, datt wann ee seng Biller als Model eropluet, en Dateleak ëmmer méiglech ass. An sou kënnen d'Biller dann och einfach zirkuléieren. Den Internet vergësst bekanntlech näischt.
An och am Internet spillt sech grad eppes anescht of, dat engem schonn e bësse Suerge ka maachen, Biller vu Leit, déi sech am Kino zerklappen. Esou geschitt richteg och zu Thionville, grad wéi op anere Plazen an Europa. De Film war ëmmer de selwechten, de Creed 3, Rocky's Legacy. Firwat verschidde Leit bei dësem Film esou topeg ginn a wéi d'Kinoen hei am Land sech op méiglech Tëschefäll preparéiert hunn, de Philippe Dondlinger huet dat nogefrot. E spannende Film, et genéisst een en, an dann esou eppes. Ma dëst si Biller, déi op dem sozialen Netzwierk TikTok ze gesi waren, an dat ewéi de Film Creed 3, Rocky's Legacy an de Kinoen ugelaf ass. An Däitschland, zu Essen an zu Bremen, si Snacks wärend dem Film geflunn, zu Hamburg an zu Thionville och d'Fäischt. A verschidde Fäll koum et zu enger Massekläpperei. All Kéiers huet d'Police missen agräifen. Zu Lëtzebuerg hu se sech preventiv an de Kinoen awer op dëse Fall virbereet, esou d'Nadine Petit aus dem Ciné Scala vun Dikrech. Mir kruten dat am Virfeld mat, dass an anere Kinoe massiv Problemer waren. Mir hu verstäerkt an de Säll kontrolléiert. Mir si méi dacks an der Seance an de Sall gaangen, fir ze kucken, ob et roueg ass dobannen an esou weider. Also mir hu schonn e bëssen d'Personal e bësse verstäerkt, e bëssen d'Surveillance e bësse verstäerkt. An anere Wierder war ëmmer genuch Personal do, wann dee Film ausgestraalt gouf. An den däitsche Medien ass d'Police dovunner ausgaangen, dass en TikTok-Trend dohannert stécht. Hei war jo offensichtlech iergendwou en Opruff dozou, an der Säll ze randaléieren an zum Deel och Säll also ze verwüsten. Déi hu sech zerschloen. Zu Essen, mengt ech, hu se Kino zougemeet. Zu Thionville hunn se de Kino missen zoumaachen, well se déi Leit net méi Meeschter gi sinn am Sall, wou Leit absichtlech bewosst Kinossäll verwüsten. Ech fannen dat einfach null, dat mécht een net. Komesch, dass een dat an eiser Gesellschaft vun haut nach iwwerhaapt präziséiere muss, dass een esou eppes net mécht. Kënnt et elo awer zu ähnlechen Zwëschefäll, da gëtt an deene meeschte Kinoen hei zu Lëtzebuerg net laang gezéckt a séier gehandelt. Mir wäre séier fäerdeg, ne? Also mir haten eis sou drop virbereet, dass eng Verwarnung an dann, wann s de dann ink rausgees, dann direkt d'Police ruffen.
Kloer Wierder fir Leit, déi aus der Rei danzen. Mir kënnen awer houfreg sinn, dass mir hei zu Lëtzebuerg dësem Trend gottseidank net nolafen. Nee, also ech hunn och mat de Kolleege vum Kinepolis geschwat. Si hate weder op Belval nach um Kierchbierg iergendwéi Problemer. Also si hunn och, si waren och ganz verwonnert, dass dat am Ausland esou ofgaangen ass, an Thionville gehéiert jo zu hirem Grupp, an an der Belsch waren Problemer an verschiddene Kinoen, mee bei hinnen an der Stad am Belval war och näischt. Hoffe mer et bleift och dobäi. Klengen Tipp, Gewalt ass keng Léisung, an e Kino definitiv keng Plaz dofir.
Ei ei ei, méi harmonesch Spiller komme vu Rodange. Am Kader vum Télévie huet d'Josette Conzemius hir Garage an eng Eeër-Apaakstatioun ëmgebaut. Am Ganze 5.400 Ouschtereeër ginn hei prett gemaach fir de Verkaf. D'Gackelcher komme vun der APEM a goufe maschinell gefierft. Se ginn awer manuell verdeelt. Et kann ee sech der bestellen an d'Leit vum Centre de Promesse Rodange ginn och vun Haus zu Haus. Mär hu Weenercher an dann hu mer och een, dee wou ronderëm fiert mam Auto, wa mer der net genuch hunn. Soss muss mer jo erëm dee ganz, deemno wou mer hänken, muss mer erëm de ganzen Tour zeréckman, well du weess jo ni, wivill s de der muss apake wann s de gees. Hu mer eis Stréi, e Kierf an dann hu mer e Weenchen an dann lass geet et. An ween eng Dosen oder méi Eeër wëll an esou den Télévie an d'APEM ënnerstëtzen, dee kann seng Commande opginn beim Josette Conzemius um Telefon. D'Nummer déi hu mer ageblent. Kuerz Paus lo am Magasinn an duerno nach déi speziell Visite duerch de Stade de Luxembourg.
Am Virfeld vum Tour des Flandres ginn an der Belsch e puer Hallefklassiker gefuer, déi fir Spannung suergen. Rtl ass fir iech live bei deene spektakulärste Coursse mat dobäi a weist iech, wie fréi an der Saison gutt a Form ass. Lass geet et e Freideg mam E3-Präis. De Vëlosport, zesumme mat Miwwelzeel zu Housen a Miwwelösterreicher zu Maarnech.
Et ass ëmmer en Highlight wann si op Lëtzebuerg kommen. D'Portugisen ronderëm hire Superstar Cristiano Ronaldo spillen e Sonndeg den Owend am ausverkaafte Stade de Luxembourg d'EM-Qualifikatioun géint Lëtzebuerg. Zanter annerhallwem Joer ginn elo international Matcher am neie Stadion gespillt. Mir wollte wëssen, wat bei esou engem Match hannert de Gradinen ofleeft. D'Isabelle Henschen hëlt eis elo mat. Op en Tour duerch de Stadion op Plazen déi ee soss als Fan net ze gesi kritt.
Meng Missioun haut, Hei am Stade de Luxembourg op Plazen ze kommen déi een als Supporter normalerweis net gesäit, och net op der Tëlee. Dofir hunn ech mir eng perséinlech Visitt organiséiert. Rendez-vous hunn ech mam Joël Wolff, de Generalsekretär vun der Fussballfederatioun. Moien, Här Wolff. Gudde Mëtteg.
Merci, dass mer eis hei kënnen treffen. Dir sidd also deen, deen de Sta-, deen all d'Ecker vum Stadion am beschte kennt. Ech géif soen, déi lescht fënnef Joer war ech oft hei, sief et an der Konstruktiounsphas vum Stadion als och elo, wou d'Matcher hei sinn. Jo, ech kenne schonn de Stadion relativ gutt. Kënnt Der mech da mathuelen op déi Plazen, wou soss kee Supporter hikënnt? Wou kënne mer do ufänken? Jo, op jidde Fall. Ech menge mer kënne ginn direkt erof an d'Vestiairen. Ech mengen, dat ass e ganz flotte Beräich fir ze kucken.
Yeah.
Voilà, hei ass elo de Wee, wou d'Spiller, wa se aus dem Bus kommen, an den Trakt vun de Vestiairen ginn. Ah jo. Den heiten Deel ass den Deel wou d'portugisesch Ekipp mam Cristiano Ronaldo ass an dann, e kënnt jo, e kënnt, e kënnt jo op jidde Fall an op där aner Säit dohannen do ass dann eis Ekipp, eisen Deel, eis Sebastien. Sou gär ech eis Lëtzebuerger Ekipp hu kënn mer net vläicht kucke goe wou de Cristiano Renaldo sech an de Vestiaire giff sëtzen? En ass zwar elo nach net do mee mer kënnen dat kucken.
Ah ja. Jo, e Vestiaire, he? Genau, genau.
Ganz normale Vestiaire. Déi national Ekippe, wënschen déi sech dann och iergendwéi speziell Saachen, wa se esou Matcher spille kommen? Also näischt Spezielles, kann ee soen. Mol esou, Waasser, Uebst, dréche Kichelcher, Et sinn der vill, déi Äisbrauch, vill Äisbrauchen, well se eng, en Äisbad maachen nom, nom Match, esou Saachen. Mee awer elo näischt aus der Rei. Net wéi d'Rockstaren.
Nee, nee, nee, op kee Fall.
A keen Alkohol, haaptsächlech. Hei ass d'Siwen, hä? Hei wäert bestëmmt de Cristiano Ronaldo sech hisëtzen.
Voilà, da géif ech soen, da komm, mer ginn erop bis an de VIP kucken. Jo.
Wow, hei huet een awer eng. Hei si mer an engem vun den zwee VIP-Raim.
Jo.
Ech mengen, ass eppes ganz flott Plazen. Hei mécht et Freed, de Match ze kucken. Op jidde Fall. Leit gleewen engem dat vläit guer net, mee mir hunn iwwer 500 Leit, déi hei bei engem Match am Asaz sinn. Dat sinn natierlech net nëmme Leit vun der FLF, dat sinn déi ganz Stewarden, d'Police ass hei, rtl, dee ganze Catering, dee gemaach gëtt hei am VIP, de Catering et cetera. Also mir hu bal 500 Leit oder souguer méi, déi schaffen hei wärend engem Dag.
An hei ass de Roude Léiw Club. Genau, dat ass de VIP vun de Lëtzebuerger Supporter vun der Nationalekipp. Ah jo, manner elo esou Sponsoren a Minister. Genau, richtig. Ass méi locker.
Okay.
Kann ee sech dann nach un den anere Stadion erënneren, wann een dat hei esou gesäit, oder schonn net? Léiwer net méi, nee.
Ah, an da gi mer hei raus, ja. Moien! Moien!
Freet mech.
Moien. Hei sti mer jo, gesinn op dem Terrain. Ass deen da scho prett fir de grousse Match? Jo, natierlech ass den Terrain prett fir de Sonndeg. D'Jongen hunn alles ginn. Mir hunn elo no der Wanterpaus Gott sei Dank nach e puer besser Temperature krut an dowéinst ass de Wues elo gutt gewuess. Dat eenzegt wat ee gesäit, dat ass, dass déi wäiss Linn an d'Goler nach feelen, mee dat wäert elo och nach zäitno drop gesat ginn an da si mer prett fir Portugal. Aacht Leit schaffen all Dag hei am Stadion fir deen z'ënnerhalen. Och wann et e klenge Stadion ass, ass en awer vun der Technik esou ausgerüst wéi all grousse Stadion. An do kann een zum Beispill d'Medientechnik, fir Iech rtl, wann Der wëllt iwwerdroen. Dir hutt d'Technik, Rasenheizung, Dir hutt d'Berieselung vum Stadion, all déi Saachen. D'Technik gesäit een als normale Visiteur net, déi ass awer do. Sonndes ass, sinn op jiddwer Fall méi Leit hei wéi haut.
Et ass elo nach schwéier sech virzestellen, datt hei enker 9.400 Leit wäerte sëtzen. Merci, datt der mech matgeholl hutt op dee flotten Tour. Da si mer elo um Enn ukomm hei um Terrain. E Sonnden. Bleift dat dann awer nach eppes Spezielles? Well déi éischt Kéier ass et elo net, datt en ausverkaf ass, de Stadion. Nee, et ass net déi éischt Kéier, mee et ass ëmmer erëm eppes Spezielles. Ech mengen, en Sonnden ass et och nach esou, datt mer ganz vill Éieregäscht hunn. De Grand-Duc kënnt, ass eise Gaascht e Sonndeg, d'portugisesch Regierung ass hei, eis Regierung ass zu x Ministere vertrueden. Also et gëtt schonn, ech géif soen, e Sonnden hu mer e grousse Spektakel hei. Da freeë mer eis dorëwwer. Mir och.
Mission gegléckt géif ech mol mengen. Am léifsten hätt ech natierlech gefilmt an de Vestiairen wann d'Equippen dobäi gewiescht wären oder am VIP wann eng lass gewiescht wär, mee duerch déi streng UEFA Reegelen däerfe mer do net mat der Kamera dobäi sinn. Vill Spaass beim Match an ech hoffen dass eis Equipe net hei just op der Bänk muss sëtzen, mee och e puer mol vu Freed kann opsprangen. Also Daume si gedréckt.
Direkt e puer mol. A well de Match e Sonndeg ausverkaf ass, floréiert natierlech och de Schwaarzmaart vun den Ticketen, mat nawell gepefferte Präisser. E puer honnert Euro fir eng Plaz am Stadion. E richtege Fan, deen onbedéngt nach en Ticket wëll, léisst sech do gär mol verféieren. D'Futtballfederatioun warnt awer, schliisslech kéint een esou och un en Ticket kommen, deen net just eemol verkaf gouf. D'Fussballfederatioun seet dozou, datt d'Leit dovu sollen d'Fanger ewech loossen. Ech mengen, et muss ee bedenken, all déi Tickete si mat engem QR-Code drop a mat engem Ticket kënnt een nëmmen natierlech eemol eran, mat deem selwechten Ticket. An déi Leit, déi Ticketen um Schwaarzmaart kafen, déi riskéieren natierlech en Ticket ze hunn, dee iwwerhaapt guer net herno geet.
An den Owend schonn spillt Lëtzebuerg den éischte Quali-Match an der Slowakei. Mir iwwerdroen deen vun hallwer 9 un op rtl zwee. Et kann een awer natierlech och op rtl.lu kucken. A muer ëm 7 de Live Planet People beim Dan Spogen an der Sendung. D'Lea Mauer an de Gary Hauser, si sinn net just privat en Team, mee och op der Rennstreck. De Mike Kettmann huet d'Detailer zum Cardiff Run, och als Schrott-Rallye bekannt, an de Ralph Schmitt beweist säin Talent als Béiersommelier. An de Fränk Goetz, dee mécht seng Saach ganz gutt am Journal. Dee kënnt elo direkt. E schéinen Owend nach. Äddi.

Et ass eng Sammlung, déi ech warscheinlech ni wäert kënnen zu Enn bréngen, well permanent erëm nei Objeten derbäi kommen, nei Formen, déi een nach ni gesinn huet aus anere Länner. Dat heiten ass mäin eelste Feierläscher vun 1880, deen aus Frankräich kënnt. An dëse Feierläscher hutt Dir einfach esou an d'brennend Feier eragehäit. Op de Goût huet mäi Papp mech iwwert all déi Jore bruet, well mäi Papp selwer an de Pompjeeë war, hei zu Äischen an zu Stengefort. Ech sammelen déi Feierlächer, well mer d'Geschicht, d'Formen an d'Individualitéit vun all Feierlächer rise Freed mécht. An et geet jo drëms, jo och der Nowelt e Stéck Geschicht kënnen ze erhalen, well d'Leit kënne jo déi Sammlung hei kucke kommen an da kënne se sech selwer e Bild maachen, wéi sech iwwert e Joerhonnert oder iwwert Joerzéngten dat ganzt Feierlech-Wiesen entwéckelt huet bis zum jetzegen Zeitpunkt. Dat heiten ass e Pudderfeierläscher an do hutt der einfach d'Kapsel uewen erof geschrauft an dann hutt der missten den Inhalt iwwert d'Feier esou streeën. Als Famill lieft et sech gutt mat dëser Sammlung well ech Ënnerstëtzung mëttlerweil och kréie vu mengem Bouf an meng Fra ënnerstëtzt mech och bis op e gewëssene Punkt, dass et awer och net ausaarte soll. Mäin Numm ass Delvaux Cliff, ech sammele Feierläscher An ech hu 540 Stéck. Zweedausend-eenanzwanzeg krut d'Dänzerin a Choreographin Elisabeth Schilling de Lëtzebuerger Danzpräis.

No der historescher Nations League Campagne kréint Rout Léiwen et an der EM-Qualifikatioun an den éischten zwee Matcher mat der Slowakei a Portugal ze dinn. Wéi d'FLF-Selektioun sech fir den Optakt am Groupe J aus der Affär zitt, gesitt Dir haut den Owend an e Sonndeg live op rtl zwee.